بەڵام حەڤە خاڵ هەیە کە جیاوازی نێوان بیرکردنەوەی سامان و بیرکردنەوەی هەژاریە ڕەنگە کاتمان نەبێت تەواوی ئەم خاڵانە بە وردەکاریەوە باس بکەم بۆتان بەڵام چەندانەیەکیان کە سەرەکیین من بۆ ئێوەی باسەکەم بۆیە داواتان لێیەکەم بێ سانسۆر تەماشای خۆتان بکەن ئەمانە بە سوکایەتی و شتی ناشیرن بەرامبەر خۆتان وەرمەگرن جۆرێک تێڕوانینە ئەگەر هەتبێ هەژارە بیت و ئەگەر جۆرێکی ترت هەبێ ساماندارە بیت ئێستاش دەست پێکەین. بیرکردنەوەی سامانداری من ناڵێم ساماندار و هەژارەکان بیرکردنەوەی هەژاری سامان ساماندارەکان ئاوا ئەڵێن من ژیانی خۆم دروست دەکەم بیرکردنەوەی هەژاری چی ئەڵێ دەستی چارەنووس ژیانی ئەبێ بە ڕووداو ژیان بۆ ئەو ئەبێت بە ڕووداو ئەوەڵێ، من چارەنووسم ئەگۆڕم، من ئایندەم دابینەکەم. ئەمەڵێت، من بێ شانسم، هاوڕێی خراپ، چاوی پیس. باشە هاوڕێیانی ئازیز. ئەو کەسەی بیرکردنەوەی ساماندارانەی هەیە هۆشیارە و وەک هەڵۆی بەرزەفڕ سەیری ژیانەکا. ئەو کەسەی بیرکردنەوەی ناشاد و ناساماندارانەی هەیە و هەژار و داماوە ئاواییە و هەمیشە ئاوایی سەیری ژیانەکا. لە بنی چاڵی مەزڵومیەتایە و هەموان بە ستەمکار ئەزانێت. هەموان کاریگەری خراپی لەسەردا ئەنێن هەموان خراپەی ئەمیانەوێ هەموان ئازاری ئەیەن لە کاتێکا ئەو کەسەی سەرکەوتووە و شادومان و ساماندارە هەڵۆیە بەسەر ژیان ئاڕوانێ ئازانێ سپینێ چی ئەوێ و ئەویش زانێ دوو سبەی چی ئەوێ ژیانی پڕ لە ڕوودا وەم جیاوازی نێوان سامان نار و هەژار بیرکردنەوەی سامان نارانە و هەژارانە دیسان بیرتانە خەمەوە من سوکایەتی بە هەژاران ناکەم من هێرش ئەکەمە سەر بیرکردنەوەی هەژارانە

کەسی هەژار هەمیشە بیر لەوە کاتەوە لە دەستی نێم نەدۆڕێم کەسی سامان نارەڵێ چی بەدەست بێنم ئەڵێن پارەیەم سیمینارە زۆرە باوەڕ بکەن هەرم سیمینارە ئێستا ئێوە بەشداریتان تیا کردووە سێهزار چوارهزار نرخمان لەسەر داناوە و فرۆشتومانە بۆچی سێ سە هەزارمان لەسەر داناوە هەڵبەتە ڕۆژێکە چینە دەرەوە بەیانی تا ئێوارە یاخود دوو شەو بۆچی بۆ ئەوەی ئەم بیرکردنەوەی بشۆرێتەوە و ئەمانە بکەین بە کردار ئەگەر تێسامان ناویت ئەبێ پارەکەی بیت بەڵام هەیە ئەڵێ هزار بۆچی چییە؟ چونکە پێیوایە لە دەستی ئەیات بەڵام کەسێکی سەرکەوتو چی ئەڵێ لە نێوان ئێوەیە کەسانێک هەن چەندین ملیار سامانەکەیانە و هەموو ڕۆژێکیش لە هەوڵ و کۆششان و چەندین ملیۆنە چێتە سەر سامانەکەیان لە نێوان ئێوەیان خۆیان نەزانن بەڵام بۆچی بەشداری ئەم سیمینارەیان کردووە چیم دەستەکەوێ سامانار ئەڵێت چیم دەستەکەوێ هەژار ئەڵێت چی لە دەست هەیەم بە سامانارێک بڵێ نرخی سیمینارێک دە ملیۆنە و ئەڵێ واو چ سیمینارێکە چیمە کەسەکان بە شوێن دڵنیاییەوەن بە شوێن ئارامیەوەن بە شوێن مانەوەوەن بە شوێن دانەوەی قەرزەکانەوەن وای وای وای وای وای وای باشە سامانار بیر لە چییە کاتەوە لە گەشەکردن پێشکەوتن قازانج بیرکردنەوەیە تو ئەگەر یەکێک لەم بیرکردنەوانت هەبێت شارە نووس دەگۆڕێت بیرکردنەوە هەستکردن ئەنجام بیرکردنەوە هەستکردن ئەنجام بیرکردنەوە هەستکردن ئەنجام بە شوێنەوەوەی کە دڵنیایت هەبێت بە شوێنەوەوەی کە سەری مانگ بتانی قەرزەکانت بیتەوە خوا لێت خۆش بێت هیچ کات سامان نار نابیت لەبیری ئەوەیت من خۆم چیم هەبێت خوا ڕەحمت پێ بکات بازاری ئەلیکترۆنی من کە لە هزار دلارەوە گەیشت بە سێ میلیۆن دلار لە ماوەی دوانزە ساڵە لەو هەلومەرجەی ئێرەیە کە جەنگ و بۆمباران و گەمارۆ بوو یەک بیرکردنەوەی لە پشتەوە بوو. هەر کاتێک کە من ئەچوومە ناو کۆمپانیاکەمەوە ئەموت خودایە یارمەتیم بە گڵۆپی ئێرە هەمیشە ڕۆشن بێت و کەسانێکی زۆرتر لێرە نان پەیا بکەن. هەر کاتێ ئاوا بیرت کردەوە خی گەورە سامانەکان بەسەر تا ڕژێت تا دابەشی کەیت سامان ڕووبارێکە ناتوانانی بەری پێ بگریت هەر کاتێک ئامادە بوویت و داوات لە خودا کرد خودایە بمدەرێ من دابەشی بکەم زۆریش خۆشحاڵە بێت تۆ ئەگەر چیت بۆ شوێنێ خواردنیان کردبێت بەخێر بڵێ ئەمەوێ خواردن دابەش بکەم پێت نایەن ئەگەر زیاتر دابەشی بکەیت زیاترت پێ نایەن خۆت بە برسێتی ئەمێنیتەوە نا بەڵام ئەو کەسەی لە ڕیزەکەی وەستاوە بۆ خواردن ڕەنگەبەری بکەوێت ڕەنگەبەری نەکەوێت

من کاتێک خەریک بووم خۆم بۆ ئەم بەرنمەیە ئامادە ئەکرد ڤێلایەکم هەیە لە کلاردەشت ئەم ڤێلایە وەک لەو خاڵانەی کە باسمان کرد وتمان یەکێکیان بەسەرهات و ڕووداوە ئەم ڤێلایە حەوشەکەی لمە چیمەنتۆم نەکردووە ئەمە ئەگەڕێتەوە بۆ کاتێک کە ئەچوون بۆ ماڵی مامم خوا لێ خۆش بێت خانوەکەیان حەوشەکەی لم بوو کاتێک لەسەری ڕامە کرد خشەخشیە هات من زۆر حەزم لە دەنجی لم بوو ئێستا حەوشەی خانووەکەم لە کلاردەشت لمە لە دواترا تێگەیشتم بۆچی جارێکیان لە باڵکۆنەکەەوە ڕاوەستا بووم و سەیری ئاسۆمە کرد ڤێلایەکی گەورەم بینی سەقفێکی بڕۆنزی جوانی هەبوو زۆر خۆش و سەرنجڕاکێش بوو خەریک بووم سیرمە کرد زۆر گران بوو چەند ملیارێک نرخەکەی بوو هەروە کە خەریک بووم لەو دوورەوە سیرمە کرد ئێوە ئەڵەن چی بەبیرمە هاات ڤێللایەکی وا دروست بکەم بۆچی من نەمبێ ڤێللایەکی وا دروست بکەم بۆچی من نەمبێ ئافرین منیش ئەیکڕم منیش ئەیکڕم وتم وای ئەمە نایەن بیگرن شارەوانی ڕێگەی لێ ناگرێ مناڵەکەی نادزێن تێگەیشتن؟ مەبەستەکە لە کوێیا بوو؟ وتم ئۆ ئۆ ئەترسم لە سامانار بوون. پێم وایە ئەگەر ماڵەکەم گەورە و خۆش بێت شارەوانی یەت و ڕێگەم لێگرێت و بێزار مەکەن. داوای باجم لێەکەن خەڵک دێن قەرزم لێەکەن. برێکەکەم دۆزیەوە. سوپاسی خاوەنی ئەم ڤێلایەم کرد وتم دەست خۆش بێت ئەمڕۆوانێژی باش فێر بووم بۆچی بیر لەوە ناکەیتەوە ئەگەر ڤێلایەکی وات هەبێت میوانی ساز بکەیت هاوڕەکانە داوت بکەیت کۆڕ و کۆبوونەوەی باش ئەنجام بیت چێژی لێوەەر بگری هەڵبەتە من زۆر حەزم لە باق و بری خۆم شتانە نییە ئەهلی باق و بریق نیم بەڵام خێزانەکەت خۆشحاڵە بێ مناڵەکانت خۆشحاڵە بن یەکێک ئەڵێ با خانوویەک دروست بکەم کاتێ مردم ژن و مناڵەکانم دەربەدەر نەبن کاتێ دروستی کرا مرێت چونکە بە هەرزوی خۆ گەشتووە ئەڵێ سپاس بەخۆش مناڵەکەم دەربەدەر نەبوو نەهڵێ بابچم چەندی ساڵ تایە بژیم نەوەکانم بێن تایە یاری بکەن هاوڕێکانم بێن پێکەوە کۆ ببینەوە باسی کتێ بکەین باسی دنیا بکەین لێکەوە شت فێر ببین هوەرمەندەکان بان بکەین هەموو شتێکی باش کەباب خۆ جیاوازی دواتر وتمان کە ساماندارەکان هەر لەم لاپەڕەیە ئەینوسم ساماندارەکان بیر لە دەرفەتەکانەکەنەوە لە چی دەرفەتەکان چ دەرفەتێک هەیە؟ لە کوێ توانم سەرمایەگوزاری بکەم؟ لە کوێ توانم ئەمە دروست بکەم؟ لە کوێ بیهێنم؟ بە کێی بفرۆشم؟ کێ بیرۆکەیەکی باشی هەیە؟ بەڵام بیرکردنەوەی هەژارانە بیر لە کێشەکان، گرفتەکان، خاڵە سلبیەکان و خراپەکان و ئا ئەمانە ئاکاتەوە هەر زوو ئەمزانی کە نابێ باشە سامانار بیر لە دەرفەتەکان نەکاتەوە هەر بۆیە بەردەوام دەرفەتی بۆ دروست دەبێ دیسان پێتان ئەڵێمەوە سەیری سیمیناری بۆچی ئەبێ چاوەکانمان بشوین بکەن بم بم بم بم بم بم بم ئەگەر هەروە بەردەوام شتێک دووبارە بکەیتەوە بەو شتە ئەگەی بەدەستی ئەخەیت ئەسڵەن نەگۆڕیت تەنها لەبەرەوەێتەوێ من چەند جارەمە بڵێمەوە زیاتر لە زەین مامێنێتەوە هەر شتێک بڵیتەوە لە زەین تاجەز بێ ئەگەر بیر لە کێشەکان بکەیتەوە کێشە کێشە کێشە نابێ نابێ نابێ لەگەڵ کەسانی سلبی لەگەڵ کەسانی لاواز لەگەڵ کەسانی کوردبین لەگەڵ کەسانی حەسوود ئیمامی علیە فەرمی ڕژ بە چەند کەسێ مەکەن یەکێکیان کەسی کوردبینە یەکێکی تریان کەسانی ترسنۆکە ڕایش بەمانە مەکەن چونکە ئەمانە ئەترسن و هەرەوەش بۆ تۆ گوێزنەوە تۆشە ترسێنن واز لەم کەسانە بێنن واز لەم کەسانە بێنن بیر لە دەرفەتەکان بکەرەوە کێشە و گرفتەکان لەژێر سایی دەرفەتەکانە خۆیان چارەسەر بن ئەمەوێ شێوازێکتان فێر بکەم شێوازێک کە یارمەتیتان بات یەکسەر چیتان لێبێت سەرکەوتوو بن چیتان لێبێت سەرکەوتوو باشە منە مەوێت کاتان لێ بکەم کە پێکەوە بیر بکەنەوە لێرەیە سێوێکمان هەیە ئەسڵەن بۆچی بیر بکەینەوە بۆ ئەوەی بەباشی ئێوە ئەمە ببینن من لێرەیە دایانێم وابزانن ئەمە سێوێکە ئێوەش تیرهاوێژێکی بەتوانان تفەنگەکانتان بخەنە سەر پێ تفەنگەکانتان ئامادە بکەن فیشەکی تێ بکەن هەمووتان هەمووتان تفەنگەکانتان ئامادە بکەن ئامادەی بکەن بەلاشە فیشەک تفەنگ هەرچێکتانەوێ تکایە بینێن بە ناوەڕاستی ئەم نیشانەیەوە یەک دوو سێ سوپاس ئااه هەندێکتان لێرە دانیاوە هەندێکتان لێرە هەندێکتان لێرە قۆناغەکانی تەقەکردنەکەم پێ بڵێن سەرەتا چیتان کرد سەرەتا ئامادە بوون فیشەکتان تێکرد ئامادە بوون چیتان کرد نیشانەتان گرتەوە پاشان تاقانمان نا هەڵەیە ئێستا ڕێگەیەکی تەقەکردنتان پێ بڵێم کە ساماندار بن حەزەکەن بەڵێ هەر کاتێک دەتانەوێت تەقە بکەن هەر کاتێک چی سەرەتا تەقە بکەن سەرەتا تەقە بکەن سەرەتا ئامادە بە کە تفەنگەکە دامادە بوو یەکسەر تەقە بکە تەقە بکە ئەزانی تفەنگەکە چەندێک توانای هەیە بەرچووی نیشانەکە کەوت پاشەوە ڕێکی بخە و نیشانە بگرەوە یەکەم جار تەقە بکە یاک دوو سێ واز لەمە بێنە ئامادە نیشانە بگرەوە ڕۆیشت ئەتەوێ نیشانەی چی بگریتەوە هەرکاتێ ئامادەبووی تەقە بکە پاشان بڕۆ پێشەوە و سیر کە لە کوێت داوە ئەو ساتە مێشکتەزانێت بەم حاڵەوە بەم شێوەیە لێرە ئەدەیت بۆ جاری دووەمیانە بێت لە سەروتر بیت یان لە خوارتر کاتی خۆت بەوەوە بەهادەر مەدە کە حتمما لە ناوە ڕاستی بی ئەگەرە تەوێ سەرکەوتوبی تەقە بکە ئامادە تەقەکردن نیشانەگرتنەوە ئامادە تەقەکردن نیشانەگرتنەوە نیشانەگرتنەوە دوای تەقاندنە نیشانەگرتنەوە دوای تەقەکردنە ئەوانەی کە زۆر نیشانە ئاگرنەوە ئەیانەوێ هەڵە نەکەن ئەیانەوێ بە یەک گولە ڕێک لە ناوەڕاستی نیشانەکە بن کاتت لەدەستدا هەنە کەستان بینیوە یەکەم جاریانە یاری شەتڕەنجەکەن ئەیبەنەوە یەکسەرەی بنەوە ئەم گولێ بتەقێنە ڕەنگە لە نیشانەکە بیت ڕەنگە لە نیشانەکە بیت گولەیەک تەقێنە و چاوەڕوان بە ئەگەر بتەوێ زۆر دڵنیابیت لەوەی سەرکەوتووە بیت زۆرێک لە دەرفەتەکان لە دەستەیت بیرکردنەوەی تەواوی ساماندارەکان بەم شێوەیەیە یەکەم جار بەراورد دەکات و پاشان کە ئامادە بوو یەکسەر تەقاکە زبوو خۆشحاڵە بم پێم بڵێ جیاوازێکی تری ساماننار و هەژارەکان

ساماندارەکان کاتێک ساماندارێکی ترە بینن ئەڵێن ئۆ بیلگەیت چەند سامانی پێکەوە ناوە فلان کەس دیوە چی دروست کردووە بەردەوام خەریکن وەصفی یەکەکەن ئەو کەسەی بیرکردنەوەی هەژارانەی هەیە ئەڵێ بە دەردیان بێت ئاخر من نازانم ئەم هەمویان بۆ چییە خۆ تێر نابنەمانە وازانێ گەرەونەی بێت دەزەمەکەوێت ئەسڵەشتیوان نییە کەواتە لەبیرت نەچێ هەر کاتێک کەسێکی ساماندار خانوویەکی خۆش سیارەیەکی جوانە بینی پیا هەڵبڵێ لە بەرژەوەندیتە کە ئەبێ بژار بکرێن کەسانی ساماننار لەگەڵ کەسانی سەرکەوتووە هاتوچۆەکەن ساماننارەکان لەگەڵ سەرکەوتوەکانە تێکەڵە بن بیرکردنەوەی هەژارانە لەگەڵ هەژاران و کەسانی سلبیا ئەگەڕێت ئەمە زۆر ڕاستە بۆچی لەبەرەوەی ئەگەر من بیرکردنەوەی هەژارانم هەیە بسمە ناو سامان نارەکانەوە هەمیشە هەز بە زەبوونیەکەم من نیمە من نیمە من نیمە من نیمە بیرکردنەوەی هەژارانەیە، کەواتە لەگەڵ کەسێکا ئەگەڕێم کە لە ئاستی خۆما بێت. هەر بۆیە بەڕێوەبەرێکی ناشایستە هەمیشە کەسانێکی ناشایستەی لە ژێر دەستایە. بۆچی؟ بۆ ئەوەی بتوانێت بەڕێوەبەرێتی بکات. ئەگەر وەک بیل گەیتس بیر بکاتەوە، ئەبێ هەرچی کەسی بەتوانایە بیهێنێت، هەرچی مەکانە حەقی خۆیان وەرەگرن. هەژارەکان لە بەرامبەر کاتا ئەڵێ من هەشت سەعات ئیشم کرد، دوو سەعاتیش کاری زیادەم کرد. سامان نار ئەڵێت من ئەم کارە و ئەو کارەت بۆ ئەنجامەیەم و ئەوە نەشمەوێت وەک پارێزەر وەک ڕاوێشکار بیرکردنەوەی هەژارانە سەیری سەعاتی ئیشکردنەکە بیرکردنەوەی سامان نارانە بیر لە ئەنجامەکاتەوە ئەو کەسانەی لە کۆمپانیا هاوکاری منن ئەزانن من ئەڵێم گرنگ نییە کە ئەچی بۆ بانقۆ ئەگەڕێیتەوە چیت کردووە ئێمە داوامان لە بانق ئەمەیە ئێمە داوامان لە دارایی ئەمەیە داوامان لە وەزارەتی کار ئەمەیە ئەمە داوای ئێمەیە ئێستا هاوکارەکانم کە ئەچن بۆ ئەوێ ئەسڵەن لە بیری ئەوەدا نین کە چ سەعاتێک ئەچن و کەی دێنەوە ئەنجامیانەوێ هەر کەس بە شوێن ئەنجامەوە بێ براوەیە دەرامەتی زیاتر یەکسان نییە بە سامانار بوون وا نەزانی یاخود وا بیر نەکەیتەوە ئەگەر بۆ نموونە مانگانەکەت بگاتە ئەوەنە سامان نارەبیت نەخێر ئەتانەوێ یارێک بکەین ئەتانەوێ یا ناتانەوێ کە ئێستا پێتان ئەڵێم سامان نارەکان سامان بە سەختی کاریان بۆ کات واتە پارە بە سەختی شەو ڕۆژ خەریکە ئیشیان بۆ کات بۆ ساماندارەکان بەڵام هەژارەکان چی بیرکردنەوەی هەژارانە بە سەختی ئیش بۆ پاراکەن ئەو پارە ئیشی بۆ ئەکات و ئەم ئیش بۆ پاراکات ئەو هاوڕێمان چەند شعرێکی جوانی وت داوای لە یەکەم بۆم بنووسێتەوە لە شوێنی ترا بەکاریان بهێنم ئەبێ پارە ئیشی بۆ بکا نەک تۆ بۆ پارە ئیش بکەی کاتێک بۆ پارە ئیشەکەی تۆ غوڵام و بەندەی پارەیت غوڵام و بەندەش ناگات بە پاشایی ناگات بە ئاماندارەکان سەر ڕای ترس سەر ڕای ترس ئەترسن و هەنگاوەنێن بیرکردنەوەی هەژارانە ئەترسێت و ڕائەوەستێت کەسێک کە ساماندارە وانییە نەترسێت، هەرگیز هەوڵ مەیە ترس لەنێو بەریت. ترس ماڵی بکە، سوود لە ترس وەربگرە بۆ هەڵدانی خۆت بۆ بارودۆخێکی تازە. ترس وەک ئەو کەوتنە وایە کە جومناستیکێک ئەکەوێت، ئەکەوێت بۆ ئەوەی بەرزتر بێتەوە. سوود لە ترس و لە فشار وەربگرە هەتا بگۆڕیت، هەتا بگۆڕیت، هەتا بگۆڕیت. ماڵی بکەن، بیخەنە ژێر دەسەڵاتی خۆتانەوە. نەوەک لێی بترسیت یان لە نێوی بەریت ئێمە هەمومان ئەتوانین ئێستاش ژمارەیەکی زۆر لە بنەماکان فێر بوون بزانن کە دژمنی ترس چییە؟ چییە؟ هەنگاونان چییە؟ هەنگاونان دژمنی ترس هەر کاتێک ترسان هەنگاونانە، بترسن و هەنگاو بنێن. بترسن و هەنگاو بنێن، بترسن و بڕۆن، ناڵێم مەترسن، بترسە و بڕۆ پێشەوە. لە ناکاوە بینی هەموو شتێک لەبەردەم تا ئەنوشتێتەوە، لەبەردەم ئیرادە تا ئەنوشتێتەوە. بترسە بڕۆ پێشەوە، بترسە بڕۆ پێشەوە، بترسە بڕۆ پێشەوە. ئەگەر بڵێی مەترسە نابێت، چونکە ناتوانی پێشبینی بکەی، ئەبێ بترسی.